Salowmaleýkim dostlar, biz bu gün ynha üç oýnuň ýene bir täze sanynda meň ýanymda siziň kän isleg bilen artistiňiz Tikki Öwezmuhammet Meredow. Gani.
Gülşah. Ýanymda kim bar diýýäň şuny. Almaýan-a, bilýän-ä. Almaýan. Senem çynyň aýtdyn maňa. Iller o, nerdan çykan? Ony bolýardy nerede? Ay bollay, yok kemini koymadı. Hadi gitildin ay. Yani tomaşaçylar üçin bir adalatly bolar yani sen onu ikiniz deňe deň bolduňyz ha diýer. Mümkün işlerde adam aytýanlar bolur.
Agam hoş gördük. Sagbol. Indi agam biziň birinji oýnumyz Kappe. Bilýän bolsaň Kappe bilen başlaýas.
Keşbiňe aşyk bolup. Keşbiňe aşyk bolup. Ýetdim saňa zordan ölüp. Çynymy aýtsam gülüm saňa.
Senem çynyň aýtgyn maňa. Boldumy? Hawa boldy.
Aýt agam indi. Menden özgäni söýmegin. Oň puluny soýmagyn.
Boldumy? Aglaşdyrýaňyz-eý. Ýeňiljek adam.
Duraýynmy wadaňda? Duraýda sen wadaňda öň bolupdyma saýaň. Bolýa.
Gitdik. Aýdaňam bäh! Alýar. Dostumy küýsedim göresim gelip. Dostumy küýsedim göresim gelip. Oňa bäş-on manat beresim gelip. At berekella!
Woh, ana şeýt derler-a! Oňa bäş-on manat beresim gelip. Aý, daşla beresiň geläýenokmy? Gitdik onda. Hany. Sensiň meniň ýumşajygym. Ýumşajygym?

Bolmady, bolmady, bolmady diýer. Bolmady. Ine dostlar, biziň Kapyýa diýen oýnumyz gaty çekeleşikli gitdi. Halypa iki bilen bir-birekden utulmajak bolup. Ýöne agam gynanmaly däl. Bu gezek utulsaňam ikinji tur bar. Üçünji tur bar, olarda utmagyň mümkin. Belki.
Indi ikinji tura geçýäs. Ikinji oýnumyzyň ady Sesinden

Eý, ýaman tanyşdar-aý biz bar-a. Tek ony geçsene ada aýtjaklar. Kim kary? Ol aýt indi bir bir artiziň adyny aýda. Aý bilemog-aý agam. Bilmediňmi? Haa. Garka gowumy ýagdaýlar gowy dämi?
Bar ben ýadyň bilmeýin. Bar da.
Bar agam habarlaşar. Gal kaka merdan men. Alo. Agamjan salowmaleýkim. Agam şu wagt şu wagt men üç oýunda otyryn ýanymdada tikki ba. Indi özüňi tanatma men häzir sesinden tana diýip bir tugrym ba şonda tanajak bolmaly sesiňden kimdigiňi ýöne özüňi tanatma gürleş bir ine berýän. Sesiňi üýtgetme ýöne. Üýtgetmäýin.
Ýok ýok üýtgetme üýtgetseň bolmaz a. Gowumy ýagdaýlar. Şükür hudaýa oňat. Aýtdy welin, oňa dagydy gyz. Bä. Işler gowymy? He, gürle ýüzüne seretme. He, ýüz görnüp otyrmy?
Hawa. He, bir dükge berdiň diýýän-le. Işler gowy? Oňat, oňat.
Hä, özä bu gapdal boluň maňa. Daşda däl bu. Maňa bolaý, bä. Oňat, oňat.

Soňky döwürler düşen kinoň At ýitmez. At ýitmez ýöne bu. Satira. Ba, kän düşýä. Ba.
Soňky döwürler iň soňky çykaran kinoň, satiraň? Gonja Allanazar.
Gonja Allanazarda.
Salahok gerek. Ýalan aklyn.
Ony. Ony.

Ýagşy bilenem işli bir bir zatlar edýä. Ýagşy Goşunow bilenem bir baglanyşygy ba. Eý, dur, dur. Eý, nemelaý? Talyp nere ozem? Ýok.
Aý, alan aşga. Almady bu. Alan a.
Ýylda toý sowan oglanyň men. Näme? Ýylda toý sowan oglanyň men diýä.

Indi bar sesiňden kim bilmesekde tanamaly gapdalyndaky seň sesiňden tanamaly sen özüňi tanatma. Alo. Alo.
Salowmaleýkim agam. Waleýkim essalam. Gowmy agam janyň sagmy. Ýagşy ýagşy daýaş. Kim sen agam?
Aýtma aýtma.
Menmi?
Hawa. Men Arnold Şwarsenegger. Arnold Şwarsenegger diýip. Arnold bilen gürleşmegem bar eken. Alo. Alo.
Agam, soň artistmi agam bu? Türkmenistanyň at gazanan artisti. At gazanan artisti soňky döwürde çykaran bir zat barmy?
Her ýerem çykýar. Her ýer çykýar, bir, a?

Çepbe! Sen nädäň çepbe? Eý, alny bar. Çepbem. Eý, boldy çepbem, sag bol dost.
Agam salawmaleýkim. Agam seret men şu wagt üç oýunda. Ondan haky sesinden tana diýen bir perti bar. Şonda otyrys. Indi ýanymda-da tikki bar. Bereýin özüne. Be.
Alo, salawmaleýkim.
Waleýkim. Gowmy ýadaýlaňyz? Şükür şükür dik diňe. Gowlaýyk gowmy özüňiz? Jaňyz sagmy? Hawa dik dik.
Aý mende paskaska bereýin artist. Buda ýagşy bilen baglanyşygy ba.
Beh. Tüweleme. Gabatlaşýas my dos i.

Azat Azat sag bol janyň sag bolsun. Janyň sag bolsun. Salowmaleýkum gowymy ýagdaýlar. Sen ýöne şuň bile gürleş özüňi ýöne tanatma dos gaýrat et. Agam salowmaleýkum.
Waleýkimessalam.
Gowymy ýagdaýlar.
Gowymy ýagdaýlar. Merdan agam men Merdan ata.

Aldym da o anajyk bar diýjek boldum. Agam salowmaleýkum. Üç oýunda otyryn agamjan. Indi sesinden tana diýip bir nemesi bar a şerti bar. Hawa tikki bar ýanymda. Hä bereň tanaň agam. Täç neme täç.

Eý, ýaşlar aljyradyp alyp barýar-a, Döwlet jan bular, gara.
Eý, Döwlet kaka!
Alo, salowmaleýkim. Otyr muzawama. Diňle. Hawa, ýagşy, seret. Bir gepleşikde otyryn şu mat, Merdanyň gepleşiginde. Şu seň sesiňden Merdan tanamaly-la, sen özüňi tanatma, şuň bilençik et, birmunçuk gürleşäý-dä. Alo.
Agam, salowmaleýkim.

Şu wagt agam tik otyr gepleşikde. Hawa. Indi sesinden tana diýip bir gepleşigiň nemesi bar da welin agam sesiňden tanamaly la şu. Alo.
Alo, Marypa, salam aleykum. Waleýkim salam, salowmaleýkim. Gowmy ýagdaýlaryň Rahat jan?

Gowmy ýagdaýlaň otyrmy soraman. Bir minutjyk wagtyňy alaýyn agamjan. Seň sesiňden meň ýanymdaky oglan seň sesiňden seni tanamaly.
Agam salowmaleýkim. Saglykmy gowmy oňatmy.
Almaýana bilýäne almaýan. Bor agamjan bor başagaý bolsaň boşasaň saňa habarlaşaýer. Alamok.
Bolýa. Almaýana. Tanamadyň ha.
Diňe şeýle gudogym.

Nuh Gowkeni. Indi geçdik üçünji oýna. Üçünji oýun Güldür.
Şu soňky döwürler näme etýärler diýeni? Bizlere göz, maňa göz öwren şo nal adamlar bolýar-a. Hawa.
Günde bir bir zat etseler çagyryp, oýun oýnadyp bar, gülen adamlar bolýar-a. Hawa. Indi meň bar oýnumy ýat tutdy olar. Indi olar näme et, näme üçin çagyrýar diýmen, indem indi gülenoklar meň oýnuma.

Bolýa, men bir öýkünip beräýinmi? Hany. Öýkünip beräýinmi? Alýo. Alýo. Bäsdi, oglanlar jemle. Tikgin sagar. Näme, içjek diýdimi? Nämäň içjegi? Hä, guzymy? Bolýa, bolýa. Onda potdüş çagar. Tikgi bolmasa potdüş gelenok.

Indi bir şeýle bir bir ikimizem güldük-de şu wagt. Indi tomaşaçylar üçin bir adalatly bolar ýaly sen ony ikiňizem deňe-deň bolduňyz-a diýerler. Aha. Bir at tapmak diýip bir tugrumyz bar. At tapmak. Soňkusyndan Batyr diýdim, Rahman. Hawa. Kim tapyp bilenok tutulýar. Ýetik bolma. Onda başladyk. Arslan.
Arslan. Hawa.
Nargeldi. Il. Nargeldi. Ilmyrat.
Tahyr. Rahman. Nurýagdy. Aha.
Iý. Yhlas. Sa.
Sapar.
Rahim.

Boldumy?
Ýok ol tirkiş diýäýmeli gapdan nur süýra. Eý agam. Diýýänä şu. Bolmajak bolsa tirkiş. Tirkiş. Şony gysgaldyp tikki tikki galan-a. Öwez Muhammet ol dokumental nat. Ha, düşnükli.
Oýunçy üstlerini bilse ýagşy diýýän. Sag bol. Belki çyn bolaýsa diýip. Agam, sag bol. Utdyň tüweleme. Halypa. Minnetdar. Ýene-de bir gezek gepleşige gatnaşanyň üçin. Şu oýun gaty gyzykly boldy. Meň üçin-ä gyzykly boldy. Seň üçin nähili? Boldy.
Onda janyň sag bolsun agam. Bize Tomaşa edýän doganjyklarymyz, agalar, hemmejaňyzy indiki gepleşikde görýänçäk hoş sag boluň. Aşgabat praýydym. Ýürekden sag bolsun aýdýan, bize hemaýatkärlik edýär. Agam indi menýu geldik. Menýuny alýan, islän zadyňy saýlaýaň, menem bişirip berýän. Indi şony näme etýäs diýsene. Sen öz gowy görýän tagamyňy bişirýäň.

Köp köp minnetdar. Görşeris.
Gecik idi gelen. Agam jan.
Ha gelinme.
Awa, ine Pride set. Taýyn bolan ragam. Şeýlemi? Awa, ine Aşgabat Pride-iň adyndan sowgat saňa agam şu. Aý, sag boluň, sag boluň. Allajan janyň sag bolsun çagajyklaň bilen. Awa, bir iň Nesip edeni.
nesip edenen awa gaty süýjüdir hiç ýerde ýok. E şu Aşgabat Pride-iň başlygynyň öz düzen retsepti. Başga ýerde ýok şu.